Uh, Victor Chimutu, uh, chairman weZimbabwe Yadzoka. Zimbabwe Yadzoka imovement iri kuita macampaigns uh, yakatarisira kunyanya kumarural areas, kumamisha kwatinowimba kuti kwatoziva kuti ndo kunogara vanhu wakawanda about 75 percent 70 to 75 percent yevanhu vemuzimbabwe saka toona sekuti macampaigns edu tikaaconcentrata kumarural areas zvinotibatsira zvakanyanya musarudzo dzinozotevera muna 2018 uh, pamacampaigns atinoita tinoshandisa futi music tinoisa music mumacampaigns imomo kutibatsira zvakanyanya music iyoyi ndini ndinoinyora mm, yakawanda yacho tichibatsiranawo nevaimbi vakawanda vanosanganisira vanana paul madzore eh, vanosanganisirawo vechidiki vachiri kukura vanoimba zverege nedancehall eh, music iyoyi pandinoinyora ndinoinyora kuburikidza nezvandinoona kurarama kunoita mazimbabweans kutambudzika kwatinoita zuva nezuva ndo yandingati motivation ndo kwainobva yekunyora masongs ivava uh, pakunyora masongs aya meseji yaanenge anayo Imessage yatino addressa isusu seZimbabwe yadzoka patinoendawo kunosangana nevabereki kana nevechidiki tichivakurudzira kuti vaite vano register uye vavhote. Uh, music iyoyi uh, tinoonawo iri iri kushanda zvakanyanya inotibatsira zvakanyanya pamacampaigns atinoita so se seprotest tool music yacho inotibatsira pakuti tinokwanisa kuspreader kana kuti meseji yedu inosvika kuvanhu vatinenge takananga nekukurumidza uye wakawanda uh, eh, music inopa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kuwana meseji iyoyi yatinoita send out vasina even kana kuuya kumisangano yedu vakagara mudzimba dzavo I think munoziva kuti muZimbabwe muno mune dambudziko rekuti kuita mameetings chaiyo kusangana kazhinji kacho hatiwo nemvumo nemitemo yenyika inotirambidza asi kana uchinge wanyora masongs kana achinge aimbwa ave kunze uko vanhu vanokwanisa kumateerera vanokwanisa kupanana nehama dzavo Vanokwanisa kuteerera vakagara mudzimba dzavo nenguva yavanoda. Hapana vanhu vanokwanisa kuuya kana mudzimba dzavo kana kuvarambidza kuridza music yavanganga vachida kuridza kana mumichovha yavanofamba. Saka toona senge nzira yakadai iri nzira yekuratidzira inzira inotibatsira zvikuru mukurwisana kwatinoita nekutsvaga upenyu hwakanaka hwemazimbabweans munyika yedu. Eh, i think mm, eh, paalbum ratinaro iko zvino eh, rakanyorwa randakanyora but rakaimbwa nawa madzore rinonzi zimbabwe yadzoka tinokunda ndo pane song yamunoziva iya inonzi bond hatidi isong yanetsa iri kuridzwa zvakanyanya uh, nemaprotest movement uyewo song iri kuridzwa zvakanyanya nevana vezimbabwe pakuratidzira kwaiitwa vanhu vasingade kuti kuuya kwemabond notes uyewo nekutobatsiridza kuti vanopikisa vese vabatane pamwe chete pakurwisa uh, hurumende iripo yanhasi uh, so tinotarisira kuti tikaramba tichishandisa music iyoyi kwete kwete music yoga asi se, se, se, as part of our campaign strategy inotibatsira zvakanyanya ku, kusvika kune vanhu vakawanda nekutotiwo vanhu wakavanda vatendeuke waone wa kufunga kwatinoita isusu nekwatinokurudzira kwezimbabwe yadzoka kwekuti honai hama ngatimbosiye zvemapato akasiyana siyana ngatibatane pamwe chete sevana vezimbabwe tirwise hurumende iripo iyi tiri vanhu vamwe chete ndo meseji inonge iri mumusic medu kunyanya um, e, ndinoona sokuti kuratidzira kwakadai kunoshanda zvakanyanya ende kunotibatsira zvakanyanya so chatinotarisira kuachiva ndechekuti kwete, on, kwete chatotarisira kuachiva chete asi zvatakanga tatokwanisa zvatinoona zvatatokwanisa kuachiva nekushandisa music yakadai ndezvekuti tine vanhu vakawanda kwazvo vari kuuya vachijoina zimbabwe yadzoka vachitoti vakatiziva kuburikidza nemusic yedu iyoyi yavanonzwa nemeseji yedu yavanofarira saka ticharamba tichishandisa music iyoyi senzira yekuprotesta ticharamba tichishandisa maflyers atinosenda kumaruwa maflyers atinopa kuvana vechidiki vatingati mayouths kana kuti mamillenials vaya kuvakurudzira kuti vavhote izvozvo ticharamba tichiita uye kurambazve tichikurudzira mapato anopikisa kuti abatane pamwe chete because sezimbabwe yadzoka ndo nzira imwe chete yatinofunga kuti inokwanisa kuti vana vezimbabwe vasununguke kuuya kwe2018 pane zvawo mapato angafunge kuti muna 2018 vanganokontesta kana kuzvimiririra vari vega isu tinoona zvinhu zvakadai sechiroto nekuti tinoona kuti kuti zanupf inzi yabviswa pakutonga zimbabwe Panotoda kuti tibatane sevanhu veZimbabwe. Takaona kuGambia vakabatana vakakwanisa kukunda, vekuKenya vakabatanawo vakakwanisa kukunda uh, rimwe gore. Saka naizvozvo totarisa kuti Zimbabwe kuti tikwanise kusvikawo ipapo tinokwanisa kuti ti tibatane mapasa mabata anopikisa abatane rujekerero rwese rwubatane tisingakanganwe kumarural areas kumamisha kwatinoendawo isusu ezimbabwe and music icharamba iriwo part of our campaigning strategy ticharamba tichishandisa music ndicharamba ndichinyora music ticharamba tichitsvagawo mamusicians akawanda kuti auye kuimba kwatiri ende izvozvi tinotoona mamusicians akawanda vari kutanga kuuya kuti aproacha zimbabwe yadzoka vachitsvagawo kuda kuti vaimbe music yedu chinova chinhu chakanaka Ndinokutendai uye tinokumbir tinotenda kuti muchauyawo kuZimbabwe yadzoka nekufambisa shoko redu mberi rekuti tibatane tikunde muna 2018.